תשובה איז זייער א גרינגע זאך, אבער פון די אנדערע זייט איז עס זייער א שווערע זאך. ס'איז גרינג אין טון, אבער ס'איז שווער צו גלייבן אז דאס איז די תשובה אויף וואס כ'האב געטון. מענטשן מיינען אז תשובה דארף מען עפעס טון. שווערע זאכן, מען דארף פאסטן, מען דארף זיך אפשיידן פון מענטשן, אויפהערן צו גיין אין גאס שאפינג, און אויפהערן צו רעדן מיט פרענדס, תשובה איז א זאך וואס מען דארף ווערן עפעס א רעבעצן, מען דארף ווערן עפעס א כ'ווייס וואס, ניין, ס'איז א טעות, תשובה איז זייער א גרינגע זאך, ס'איז נאר שווער צו גלייבן. אז דאס איז תשובה. אויף דעם זאגט דער רבי, און אויב דו גלייבסט אז דו קענסט טון שלעכטס, גלייב אז דו קענסט געבן א פאררעכט. וואס איז תשובה? א מענטש זאגט פאר די אייבערשטער אויף זיין שפראך, דא איז אונזער שפראך אידיש, רעד איך אויף אידיש. איינער שפירט ער קען זיך בעסער ארויסברענגען אויף ענגליש, רעדט ער אויף ענגליש צו די אייבערשטער. איינער שפירט ער קען בעסער רעדן אויף ספאניש, עס קומט אים ארויס טיפער פון זיין הארץ, דאס איז זיין מאמע לשון, ער איז אויפגעוואקסן אין א פלאץ וואס מען רעדט ספאניש, רעדט ער צו די אייבערשטער אויף ספאניש. און אזוי אין יעדע שפראך, וואס זאגט מען פאר די אייבערשטער, הייליגער באשעפער, איך האב געטון נישט גוטע זאכן, זיי מיר מוחל, איך וויל זיך צוריקקערן צו דיר, איך גיי שוין זיין וואויל פון היינט און ווייטער. דאס איז תשובה. דאס איז תשובה. ס'איז נאר שווער צו גלייבן, וואס הייסט, איך האב געטון אזעלכע שווערע זאכן, און אזעלכע נישט גוטע זאכן, און מיט אפאר ווערטער וואס איך זאג פאר די אייבערשטער מיט דעם טו איך תשובה? יא. אין דעם דארף מען האבן אמונה. מ'דארף האבן אמונה, גלייבן אין די תורה, די זעלבע אייבערשטער וואס האט געזאגט אז מ'דארף היטן תורה און מצוות, די זעלבע אייבערשטער זאגט אז מ'קען תשובה טון צום אייבערשטן. דער אייבערשטער האט אונז געהאלפן אז אונז האבן זוכה געווען צו וויסן פון די הייליגע רבי, די הייליגע רבי האט געזאגט, פארוואס קריגט מען אויף מיר? וועם האב איך שלעכטס געטון? וועם האב איך געטשעפעט אז מען טשעפעט מיך? אין רבינ'ס צייטן איז געווען מורא'דיגע מחלוקת אויף די רבי, האט די רבי געזאגט, עטס ווייסט פארוואס מען קריגט אויף מיך? איך וויל גארנישט, איך וויל נאר איין זאך אריינברענגען אין מענטשן אמונה און תפילה, און וויבאלד תפילה איז א זאך וואס שטייט אין די גמרא אז מענטשן האבן נישט קיין געפיל אין תפילה, ס'איז עפעס א די לעצטע אפשען, כ'האב נישט האבן קיין ברירה וואס צו טון, אקעי כ'על נעמען א תהלים, אפשר כ'זאג אפאר קאפיטלעך תהלים, מענטש זוכט אלץ סגולות מיט אינטערסאנטע זאכן, היינט איז דא עדווערטייזט אלע מיני זאכן פאר צרות ישראל, יעדער מאכט געלט אויף אידישע צרות, ער האט אזוי טון פאר דיך, און ער האט דיר געגעבן א שטיין, און מיט דעס עס לייגן אויף דיך העסטו האבן א רופא און ער העט דיך געבן אזא סארט שמיראכץ און ער העט דיר זאגן אז זייז געל און ער העט דיר געבן א בענדל און ער העט דיר געבן א קנאבל און ער העט דיר געבן א עפל. מענטשן האבן זייער ליב אינטערסאנטע זאכן, איינער האט מיר געגעבן א עפל, כ'האב געכאפט א עפל, כ'האב געכאפט א קנאבל, כ'האב געכאפט א א בילקע. אבער רעדן צו די אייבערשטער דאס פלעין איך זאל זיצן ביי מיר אינדערהיים אויף מיין קאוטש און זיך זינגען צום אייבערשטן און רעדן צו די אייבערשטער, מענטשן האבן נישט קיין געפיל אין דעם, וועגן דעם קריגט מען אויף די רבי, ווייל די רבי וויל גארנישט די רבי וויל נאר איין זאך אריינברענגען תפילה אין אונז